боевой дьайыы бэтэрээнэ олорор. Билиҥҥи Украинаҕа буолтура боевой операцияҕа саха хоһун уолаттара ийэ дойдуларын көмүскүү сылдьаллар. Оччоттон баччаҕа диэри саха норуота киэҥ Россия иэдигэр олорон сүүс тоҕуһун биэс араас оргутары, биир санаанан түмсэн, дойдубут туһугар эйэлээх, сайдыылаах олоҕуртарга инники соруктары туруоран, ийэ дойдуларын көмүскүүллэр. Эбии баргытын бу буолаары турар Сомоҕолоһуу күнүнэн итиитик истиҥник улуус дьаһалтатын уонна депутаттарын ааттарыттан эҕэрдэлиибин. Оттон бу ити наһаа үчүгэй видеоролик көрдүбүт. Бу видеороликтартан бу Сомоҕолоһуу күнэ хайдах саҕаламмыта, хайдах төрүттэммитэ барытын наһаа үчүгэй көстөн ааста. Оттон биһиги республикабытыгар биһиги биир мөлүйүөн киһи олорор. Бэртэтии. Онтон биэһэн бырыһыана саха норуота олорор, почти биэһэн бырыһыана нуучча, Үс-тыалай алта бырыһыан украинецтар ылаллар, онтон эҕэйдилэр биир сыалай тоҕус ылаллар, эбэми диэн биир сыалай икки бырыһыаны ылаллар уонна алта сыалай алта бырыһыаны атын омуктар ылаллар диэн. Онтон биһиги республикабытыгар буллаҕына, олох коренной малочисленнай норуот алта отоллар диэн, ону биһиги тыллары билэбит. Онтон биһиги улууспутугар

Биһиги түмсүүбүт сомоҕолоһуу күнүгэр анаммыта олус эмиэ суолталаах түһэрибит. Барыгытын бу күннэ интеллигистиҥҥэ аҕардыһыыбын, доруобуйаны, бу коллекционердарбыт мунньугут элбии, доҕотторбут үксүү турдулар. Икки, бүгүн икки хаҥа чилиэннэрдэннибит, бэйэлэрин истэ билиһиннэриэхтэрэ түһэрибит. Онно өссө үөһэ кыттыһан, элбэх быстапкаларга киириэхтэрэ диэҥҥэ дэлэлэниэм. Биһиги Марыттан түмсүүбүтүгэр түмсүүбүтүн бастаан Иван Николаевич Попов икки тыһыынча икки сыллаахха тэрийбитэ. Икки тыһыынча ой, ой икки сыллаахха тэрийбитэ. Уон сылбытын ылбыппыт, онно кинигэ таһаан муппут, Онтон бүгүн бу бэлиэ күнү көрсө кэрэни кэрэхсиир, сэдэх маллары умсугуйар туран мунньан, коллекциялары оҥорон, дьон-сэргэ көрүүтүгэр таһаарар дьикти дьарыктаах дьоммут, норуоттар сомоҕолоһууларын күнүгэр аналлаах Аан дойду эгэлгэтэ диэн быыстапкаларын Чурапчы музейыгар арыйар дьоно күммүт үүннэ. Выставкаҕа кыттыыны ылаллар Надежда Николаевна Захарова салайааччылаах Чурапчы улууһун Маарыкчаан коллекционердар түмсүүлэрин түмсүүлэрэ уонна Мэҥэ Хаҥалас улууһун Долгун нэһилиэгин алыптаах коллекционердар коллекционердар түмсүүлэрин дириэктэриттэн. Дааҥылыттан бүгүҥҥү выставка кыттыылаахтарын билиһиннэрэрбит көҥүллэн, бастан туран биллэн турар Иван Николаевич Попову, республикатааҕы коллекционерлар уопсастыбаларын коллекцияҕа үтүөлэрин иһин үрүҥ көмүс бэлиэтин хаһаайына, бай коллекциялаах биллиилээх фанерист фанерист санатарынан булан

Дарья Васильевна Монастырева, республикатааҕы коллективинин түмсүгэрин чилиэнэ, оҕотунаан линейкалары уонна сахалыы былыргы иһиттэри мунньуунан дьарыктанар. Розалия Степановна Пономарева, республикатааҕы коллективинин түмсүгэрин чилиэнэ, планганолог, стилофилист, дирэхтэрэ

Так, Надежда Николаевна Захарова республикатааҕы коллекционер түмсүүрүн чилиэнэ, Чурапчы улууһун Маарычаан коллекционердар түмсүүлэрин салайааччыта. Табына коллектора Анна Ильична Корякина Механс улууһун Доллу нэһилиэгин алыптаах коллекционердар түмсүүлэрин салайааччыта болар. Татьяна Панасьевна Баишева республикатааҕы коллекционердар түмсүүлэрин чилиэнэ, Механс улууһун Доллу нэһилиэгин баһылыгын солбуйааччы. бүгүҥҥү быыстапка аһыллыытынан эҕэрдэлииргэ тылбылар Андрей Андреевич Саввин аатынан Дьөрүстээҕи история уонна этнография музейын директорыгар Афанасий Афанасьевич Захаровка. Үтүө күнүнэн күндү биһиги ыалдьыттарбыт, күндү коллекционердар, Кэтит бүгүн олус үөрүүлээх күн, хас да төгүл диэххэ, тоҕо диэннэххэ биһиги түмэлбит быйыл улахан федеральнай проекты кыттан өрөмүөнэ хахаланан быйыл дьыалатыгытааҕыта түмүктэнэн бэйэбит дьиктиирэммит малбытын-халбытын туруоран